Ngo, red oil, palm oil, mepakyɛw, ɛne adwengo, palm kernel oil, ɛna anwa, yɛbɛtumi afa coconut oil de ayɛ example. Deɛ ɔyɛ na ɛye sɛ ɛwɔ sɛ wodi, health wise, na mɛkyerɛ mu wɔ video yi mu. Ghanafoɔ ntie me yie, like video na share ma obi, one of the most important videos a meyɛ na nnɛ meyɛ yi. Mepakyɛw, wo a wowɔ diabetes, wowɔ pressure, Wo cholesterol no yɛ se ɛwɔ soro, wanya stroke, wo rekɔva, woawɔ foforɔ, oil bɛn na wodi a ɛbɛboa wo? Like video no sɛ wonya like yi a. Me din ara ne yɛ Boy Agyekun Francis. Mepakyɛw, oils no nyinaa yɛbɛtumi aka sɛ wɔyɛ fat. Na fat no ho, yɛwɔ saturated fat, ɛna yɛwɔ unsaturated fat. Yɛka sɛ fat bi yɛ saturated a, Example, te sɛ bi a, margarine. Wohu sɛ margarine yɛ fat, but ada, nti yɛbɛtumi aka saturated. Yɛwɔ kube nwa bi wɔ hɔ a, wode si hɔ a, wobɛhu sɛ na ada, wotumi de adeɛ wom, yɛbɛtumi aka sɛ ɛyɛ saturated. Na science foɔ no nso, mopɛ sɛ mohu saturation no mu a, ɛyɛ carbon-carbon bond no a ɛwɔ chain no mu no, ɛyɛ single bond. ɛna hydrogen atoms ɛnam ho and because of that nti it's able to stack together ma menyɛ example bi nkyerɛ nate saturated ne non saturated no ase mpakyɛ yɛwɔ trans fat so wɔ but in this conversation menhyɛ da mfa mma mu saa nti sɛ mefa box yɛ ɛkura me yɛ a me machines a metɔn no baako no no mpakyɛ wɔn sɛ ho no nyinaa yɛ four square nti metumi de wei asen ataa so Nti sɛ wɔma me bebrebe a, mɛtumi ataataa so akɔka ceiling wei? Ɛyɛ possible. That is saturated fat because of single bond no a ɛwɔ carbon molecules no mu no. Mpakyɛ yɛate aseɛ? The same way yɛfa unsaturated no a, unsaturated no te sɛ mafa adeɛ bi te sɛ wei. Ne body no nyɛ even. Mentumi mfa bi ntaataa so ama no nkɔka ceiling no. Ɛnyɛ even. Nti wei yɛfrɛ no unsaturated. Na deɛ nti a ɛnyɛ even no ne sɛ bond no a ɛwɔ carbon molecules no mu no, ɛyɛ double bond. Because of that no ama hydrogens no a ɛwɔ ho no ɛchange in a way a ɛmma no nyɛ stable sɛ ɛbɛtumi aforo akɔ soro. Ma memma wo another example. Wosi dan a blocks wosɛ wɔatwa no four square kama nti wɔbɛtumi de ataataa so ama no akɔ paa na mmom wofa random gravels, stones a wontumi mfa ntaataa so agye sɛ mortar hyɛ mfini. Ɛno na ɛyɛ unsaturated gravels no na blocks no yɛ saturated. Saturated fat no ebi na ɛyɛ te sɛ nammono. Wohu sɛ obi wɔ hɔ yɛtumi ka sɛ mandi nammono mandi nammono because sɛ woku nantwi nam a wohu sɛ fat na ɛwɔ hɔ no stuck together that's ada ɛwɔ ho no wodi nantwi nam kɔbɔ sɛ na ada wo nsa anaa aboa no wohwɛ ne ne ne skin no ase a na sradeɛ no ada wɔ hɔ that's a saturated fat nti na obi nya saa problem ɛka sɛ yɛ a ndi nammono ndi nammono just to take you away from the saturated fat nkyerɛ sɛ ɛnyɛ ɛyɛ good fat o Just that because ɛtumi taataa asono nti no, wo a wowɔ akoma yareɛ, wo a wowɔ pressure ne saa problem no a yɛpɛ sɛ wo vessels no dilate no, wodi no kɛse a ɛbɛtumi ama wo problem. Nti nnɛ comparison no a yɛyɛ no, yɛfa red oil a mɛkyerɛw deɛ ɛwɔ mu, yɛfa palm kernel a mɛkyerɛw deɛ ɛwɔ mu, na yɛfa kube nwa anaa oils anwa anwa no a na woahu deɛ ɛwɔ mu na wo ara ankasa woahu sɛ mm wei na ɛwɔ sɛ medi. Yɛwie a, afei na yɛaba nutrients no a ɛwɔ mu no so, mfasodeɛ a ɛwɔ ma yɛn nipadua. Nti wonya like video no a, Like video no na yɛnni palm oil ho nkɔmmɔ first. Palm oil, meka organic one a ɛnyɛ deɛ yɛaprosɛse kɛse. Nti woyɛ w'abɛnkwan wɔ fie na wosɛ ani anwa a, ɛho nkɔmmɔ na meba bɛdi yi. Palm oil no ɔho, memfa no sɛ yɛbɛka sɛ ɔyɛ unsaturated na mmom ɔwɔ saturated fat wom, palmitic acid. Palmitic acid a ɛwom yɛ bɛyɛ forty percent. Ɛno ne yɛ saturated, deɛ mepɛ sɛ yɛtumi de taataa so no. Na because saturated fat no nso yɛ good for yɛn nipadua a ɛboa yɛn memory health ne asefoɔ no nti no, Forty percent nyɛ bad na mmom ɔsan wɔ unsaturated no a ɛboa cardiovascular health na ɛmma yɛ problem no ɔwɔ I mean biribi te sɛ oleic acid oleic acid yɛ unsaturated fat a ɛboa yɛ yɛfa unsaturated fat na yɛbɛtumi akyɛ mu mmienu yɛwɔ mono unsaturated na yɛ sɛ bond na ɛwɔ mu no double bond na ɛwɔ mu no ɛyɛ just one na ɛwɔ poly unsaturated double bonds na ɛwɔ carbon molecules mu no ɛbɛtumi ayɛ bebree Emu biara, wo deɛ fa no sɛ ɛno ara na meka na sukuufoɔ no na mekyerɛɛ. Enti, ɛno no, palm oil wɔ unsaturated fat a ɛyɛ very good. So ɛba no cardiovascular health a, palm oil adi first, solid. Ngo a meka yi yɛ organic ngo no na meka no o, nnɛ nnipa bɔnefoɔ aba, wɔatumi de nneɛma afrafra ngo no. Nti ɛbɛyɛ a woatɔ w'abɛ no ayɛ w'adeɛ wɔ fie, anaa wokɔ dwom na wokɔtɔ a, wobɛduru atɛste, wofa glass a ɛyɛ transparent a, fa ngo no bi sɔ ani. Sɛ ngo no taa nsuo no ani na nsuo no a ɛwɔ aseɛ no anchange colour, ɛyɛ solid. Wɔn de dye afra, Sudan 40 ne Sudan 30 no wɔn de bi afra. Wobɛhu sɛ nsuo no a ɛtaa glass no ase no bɛba abɛyɛ kɔɔ because dye no ntumi ngyina nsuo no so. Mpakyɛ wate ase? Ɛna ɛbɛma wahu sɛ oil no ɛyɛ. Na mpakyɛ red oil no san wɔ adeɛ bi a yɛfrɛ no provitamin A anaa beta carotene. Beta carotene yɛ very good for your vision. Nti wo a wowɔ eye problem na wopɛ sɛ wodi biribi ma w'ani atumi hu adeɛ krɛɛ o, time a adeɛ asa, ɛyɛ ngo na ɛbɛboa because a because of saa provitamin A no. Yɛn nipadua no tumi dane provitamin A no anaa beta carotene no ɛkɔdane ne vitamin A a ɛyɛ so good for us. Nti ɛhɔ so w'asen adi first. Mpakyɛ ɔwɔ alpha carotene nso koraa mpo ɛwɔ hɔ. Ɛno nso yɛ so good for yɛn nipadua a ɛyɛ nneɛma bebree. Ɛna ɔwɔ tocotrienols. Na tocotrienols ade a ɛyɛ no ho ɛyɛ serious yɛ brain health nti wo a wanya stroke a wo recover from stroke wo di ngo kɛkɛ a ɛcontaini tocotrienols mo a mo nim tocotrienols no ɛyɛ vitamin E vitamin E no specific one a me kyerɛ wo tocotrienols no ɛyɛ so good for yɛ brain health Mpakyɛw deɛ meka nyinaa di no with moderation because ɛyɛ fat. Wabɔ wo ampesie by mono aba yi wotwitwa ba yere wo nsensene mpo na agya wode wo adwoɔguo ne I mean mako dwaneɛ bi agu so de kontommire agu so wowie watwi wadeɛ de nkyene kakra bi atom na wapɛ ngo organic one yi a yɛyɛ abɛnkwan a wosɛɛ ani anaa deɛ wokɔtɔ wɔ dwom a ɛyɛ kama nipa no atɔ wɔ no ɔgye di na wode gu so a wonnya bitter Amycretin wom, which is vitamin A, wokonya alpha-carotene wom, but wokonya tocotrienols, which is vitamin E, wom, wokɔ akonya oleic acid, which is unsaturated fat, wom, mepakyɛw, wokɔ akonya palmitic acid, which is saturated fat, wom, wokonya linoleic acid, which is also another unsaturated fat a ɛwom a nnipa bebree nnim. Enti ngo literally ɛyɛ aduro when it comes to sɛ yɛredi. Na maka biribi akyerɛ wo sɛ, Although sɛ yɛka sɛ ngo no yɛ unsaturated anaasɛ unsaturated portion no dɔɔso na ɛyɛ good for us no nti no, sɛ wo heati ngo ma ngo heati kɛse pa ara a, ɛtumi turn into trans. Na wei na anka mempɛ sɛ mede bɛka ho because ɛyɛ controversial. Yɛka sɛ trans a, woahu sɛ carbon carbon bond no a ɛwɔ mu no a mese wei no yɛ double bond no a ɛwɔ mu no, hydrogens no a aka no wɔ one side pɛ. Sɛ wo heati no kyɛre a, saa adeɛ wei tumi sesa. na ama hydrogen no adi spɛns na wɔn akɔ opposite sides ɛna yɛfrɛ no trans ɛno nso nyɛ because ɛba ne saa wɔn tumi lock up na akɔ tena wɔn ntini nim ebetumi nso ama problem nti ɛno nso yɛn nsosɔ so na yɛn bra ɛɛm eh, anwa kubi nwa no ɛna palm kernel oil but palm kernel oil so wɔn wɔ nnuane nnuro bebree but ɛyɛ mainly saturated nti wo a wonni problem with cardiovascular problems. a wopɛ sɛ wodi anwa bi de yɛ aduane ma wo ahoɔden kɛse bi de wakɔ afuw mu kɔdɔ wo ne obi a ɔyɛ obi a watena faako adwenwu no bɛboa wo. Ɛno koraa yenni no kɛse na yenni no da biara. Adwenwu nhyɛ da nni ada vitamin A ne nneɛma a makaka yi o. Nti wunnya saa aspect no. Vitamin A mu a wɔbɛboaboa yɛ wo health ne wo brain health ne nneɛma a makaka nyinaa, onni bi. Na mmom ɔno nso n'ade a ɛyɛ advantage ne sɛ otumi gyina heat ano kyɛ. Nti sɛ woyɛ abɔmu na sɛ wopɛ sɛ wonoa mu kyɛ, unlike wonoa ngo no kyɛ a, ɛte ɛtɛne from cis ɛba trans na mesɛ ɛnyɛ no, wei bɛtumi asustaini heat no, ɔwɔ sɛ ne benefit no no. Ɛna aside that no, ɔyɛ antimicrobial. Antimicrobial kyerɛ sɛ ɛtumi boa yɛ microbes ɛwɔ yɛ ho, ebi a woba kakawiawie wɔ ne tim, wobɛtumi de bi ayɛ mu, ɛbɛkɔ. Biribi wɔ wo ho, wobɛtumi de bi asra, nti yɛde sra yɛ nipadua, obi sra adwen wo, sɛ ne nkuu because ɛbɔ ne skin no ho ban na ɛba no na aduanedie daa daa aduanedie sɛ nnɛ yi a movement nni hɔ tete no na yɛn nananom yɛ adwumaden nti ɔdi adwenwono a adwenwono no ahoɔden no ɛtumi pagya w'ahoɔden ma woyɛ adwumaden because adwenwono wɔ lauric acid lauric acid boa ma wo instant energy nti sɛ wo deɛ no a wokɔyɛ no adwuma no yɛ sɛ wopɛ instant energy a lauric acid which is found in the adwenwono a ɛma atetefoɔ no a wɔdi paa bɛ nnɛ yi yɛ movement yɛ slow kakra Nti sɛ wopɛ deɛ ɛyɛ top a wobɛnya vitamins a meka nyinaa a, na anka ngo kɔkɔɔ no yɛ best. Mpakyɛw yɛfa oil a, oil no a ɛyɛ kube oil no, coconut oil, ɛno nso yɛ saturated. Ɛno nso nyɛ for obi a ɔwɔ cardiovascular problem, obi a wo wo battle with pressure, wo battle saa nneɛma no, wobɛdi ade ketewaa bi. Once yɛka cholesterol a, yɛdi ho nkɔmmɔ bebree. Yɛwɔ LDL, low density lipoprotein. Yɛwɔ HDL, High Density Lipoprotein, yɛwɔ triglycerides, yɛwɔ chylomicrons. Na deɛ nti a na wɔka sɛ oil bi nyɛ ne sɛ, oil no bi wɔ hɔ a, ɛpagya cholesterol no a yɛse ɛyɛ bad no. Mpakyɛw, LDL no a ɛyɛ Low Density Lipoprotein, saa lipoprotein no, ɛtumi pagya no kɔ soro. Ɛno no nso yɛ a na yɛpɛ sɛ ɛba fam for wo a wowɔ cardiovascular problem, nyɛ sɛ ɛbɛtumi ada wo ntini no mu. Mpakyɛw woate me ase? Nti wodi ɛngo no a, although sɛ ɛngo no wɔ saturated fat kakra wɔ mu, but ne dodoɔ no yɛ deɛ nipadua no bɛtumi ayuusi Nti mandi no kɛse. Wodi no moderation a, ɛbɛ use forty percent no nyinaa ama deɛ aka no a ɛyɛ unsaturated no, nipadua no asene use no yie because ɛno no ɛnda. Nti ɛno no bɛpagya wo HDL which is the good cholesterol, high density lipoprotein, na abɔ wo ho ban. Na deɛ yɛse te so na mandi no kɛse na ɛyɛ saturated no, ɛno mmom no bɛpagya wo LDL no ama wo LDL no akɔ soro. Yɛpɛ sɛ ɛba fam. Ɛpagya no kɔ soro a, ɛnyɛ. Ebi wɔ hɔ so a epagya LDL na ɛsɛ sɛ epagya HDL no, nti ɔboa na ɔko, which is also not good. Nti ngo no a ɔno mmom mpagya mmienu no yɛ good option. Ɛno nti na yɛboa Agyekum Francis nnɛ, mekyerɛ wo sɛ di wo ngo na mmom di no in moderation. Ango a meka yi yɛwɔ differences, yɛbɛtumi anya olive oil, ɛno yɛ unsaturated, nti ɛno nso yɛ good. But wonnya no te sɛ wobɛnya vitamin A ne nneɛma no a ɛwɔ Ngo no mu no. Nti yɛde ne nyinaa bom a mmerɛ nti no, ngo yɛ top. Na hu sɛdeɛ wodi wo ngo. Mfa ngo ngu abonmu ho ma no ntene. Woayɛ wei awie deɛ ngo kakra gu so. Na mpakyɛw ma me ma menka wei na me werɛ amfi. Ɔloic acid no, ebi san wɔ pɛɛ mu. Pɛɛ, fat no a ɛwɔ pɛɛ mu no, ɛno nso yɛ ɔloic acid no bi, unsaturated. Nti sɛ woabɔ ampesie a meka yi atwitwatwa baeɛ mu na wohoro ho, woansensen mu na wohoro na wotwitwa no round round na wode gu wo bowl mu, wode adwoguo, wode mako gu ho, wode Wo wei gu no awo pɛɛ pɛɛ. Mpakyɛ wei deɛ osuani ne Doctor Zavi Zavi mo deɛ ni o na watwi no organic paa akuraase aduane na wo deɛ ngo no gu so a ango no sɛ wo sɛ fra bɛnko aho a solid na wode gu so a ahoɔden a ɛrema wo no ɛsen dudu ɛyɛ aduro deɛ nti a manka olive oil no asɛm bebree sɛ wɔn bɛtwerɛ agu sɛ olive oil woyɛ sure sɛ yɛ olive oil deɛ ndɛ Ghana olive oil no koraa mpo yɛde yɛ mpaebɔ Ɛna ɛfɛ no anointing oil meka bebree nim yɛboa na bɛda ahintasɛm wei nyinaa adi akyɛ hɔ patɔ like video na hyɛ ma obi sɛ ɛnɛ deɛ yɛboa bɛkyerɛkyerɛ oil nom nti yɛdi aduane na yɛhu oil a yɛde di Damela herbal foɔ ne ma mede wei ɛbrɛ wo nti wo deɛ ne yɛ malaria ɛyɛ typhoid related problems Mister Daniel Miller ɔse kɔ pharmacy ne herbal store biara na kɔ bisa bi wobɛnya bi herbal store foɔ nso mo page a mo mfrɛ numbers na yɛmfa bi mmra ne dodoɔ mu Legacy Life Choice International ɔde mushroom na ɛtu yareɛ wɔ Ghana nti wo a wontumi nna Woa sɛ dɛ biribi akata wo brain so, woa bɛ sɔ na wo honam nyina ayɛ wo hodwoo, general body weakness, fa no mushroom fa yɛ no sɛ tea, sip yɛ, ahoɔden kɛseɛ woanya bi a wobɛtumi de abɔ adwuma wɔ baabi a me menka ho asɛm so, wobɛtumi de abɔ adwuma. Wo nyini no a wo wo no nti wo nse ayɛ sensitive, da biara fifi wo, fa Divine Choice toothpaste no bi twitwi wo nse ɛ, na w'anum nso bɛte wo ama nse no a ɛfemfem no nyinaa akɔ fam. Yɛ wie a ɛwɔ sɛ yɛda nna hɔ. Woadi ngo awie na ama wo ahoɔden a meka nyinaa, kɔda yie o, na aboaboa wo tikasɛɛ ne wo nipadua no ho ban. Ɛyɛ royal foam na ɛma yɛn mattresses ne sofas ama yɛatumi atena mu na yɛada mu na abɔ yɛn nkwa ho ban. Mepatwɔ ɔyɛ customization nti woyɛ big man wosi wo hotel wosi hostels bra na bɛtɔ ne dodoɔ mu na yɛnte so mma wo yɛbɛ customise ama wo woyɛ individuals na woba a yɛbɛtumi a customise ama wo na yɛama wo ne nyinaa bi yɛtɔn pillow yɛtɔn curtains. Me din ane yɛ Boa Gyekun Francis na maba Ghana a meyɛ biomedical scientist na meyɛ self taught trichologist nti da biara mɛkyerɛkyerɛ wo nneɛma a ɛte sei. Na mmom wopɛ sɛ wogoro wo ti, wopɛ sɛ wogoro wo beard, bra me hɔ. Sɛ wopɛ sɛ wotɔ barber shop nneɛma, saloon nneɛma papa Kumasi na Nkran nso a, bra me hɔ. Kumasi mewɔ Adum, Accra mewɔ Santa Maria, me in person mewɔ Accra, but mewɔ workers wɔ Kumasi a wokɔ a yɛbɛhwɛ wo kama. Mpakyɛ kotwa wei no so ebi aba wai? Kotwa wei no ebi aba, manfa bi ankura ba a, kotwa deɛ no so ebi aba, wobɛtumi agye bi. Ɛna snore one no so ebi wɔ hɔ, wɔn a wɔhwɛ ankorɔm no so ebi wɔ hɔ, Nyame nhyira wo, God bless you.